abusuafoɔ mema w'akwaaba de ba social media IGP show so ahan da biara meka kyerɛ wo sɛ social media IGP show yi wonnya ne baabiara agye sɛ aha nko ahan wei yɛfrɛ no no size na nkrani aka kyerɛ wo sɛ ɛkɔ me na kanani nso aka kyerɛ wo sɛ m'anim m'akyi obiara ɛni hɔ watom aseɛ ɛna nso magye m'adwa yi a matena akonnwa mu deɛ na kyɛ sɛ nsɛm no deɛ ɛretwa gu ɛwɔ social ne ne media no so no ɛna maba abɛtena ase a magye mmerɛ na wo a wohwɛ me nso wobɛgye mmerɛ aka me ho na mede abrɛ wo na na hefa na yɛrekɔ ɛnɛ deɛ na di twam ɛnɛ deɛ pantoma Yiyi w'asom yie. Frɛ obi na obi nso mfrɛ obi. Ne yɛ kyerɛ sɛ ɛnɛ deɛ deɛ mede ba ne deɛ. Rasta Hello Monica a ntum ka moba Mega chopolo volba aha wate aseɛ ɛhɔ ɛhɔ na ne yɛ kɔ. Wura Star, Yɛn nyinaa yɛn yɛni tua Wura Star Kwame Yuji ɛne ne house maid yi sɛ ne house help ho nsɛnsɛm yi anansɛ ɛbɛtɔ twa yi. Ee! Akora no deɛ sɛ si a deɛ mese Ghanafoɔ wɔahura tra yɛ yi o. Wɔatra na wɔatra yi a wɔbi kɔtwaa ne to ɛtwee n'aso kakra de ne sii fam yi akora yɛaka n'ano atom kakra. Ɛna abaamua bi nso so wɔnte aseɛ na ɛneɛ wɔde yona kɛseɛ bɛhɛnyaa mu. Me deɛ sɛ si ha deɛ mese social ne ne media no so mente aseɛ o. Mente aseɛ obi na ka wɔ sɛ I don't think far, I can't think far. Saa baawia yi abɛgye n'ani so awuo. Ghana Wura Star, Merlin Wura Star, Kwame Yuji housemaid no, wawu. Wɔ bi na de abɛto hɔ nom. Na me IGP, wonim sɛ me menka asɛm, me mɛtena ha nom na mɛtu mfuturo ngu w'ani na mɛkasa saa without evidence. No. Me metu mmire na makyerɛ sie. Na mfonin a ɛbɛtɔ abɔnten maa IGP yɛde kyerɛɛ me sɛ akwadaa no wawu. Mm, ɛdeɛ abu, a, a, anwanwasɛm ni. Ɛdeɛ abususɛm ni. Me dɔfo, mempɛ sɛ ebi a wo ho repere wo, wo nsono rete, ebi aduane si w'anim, asɛm no agye wo nsam, wontumi nni. Ma mentwa me ho na menye mmerɛ kakra na me ne wo mmienu nyinaa yɛnkɔ na yɛnkɔhwɛ video no ɛne nnipa no a wɔde asɛm no bɛto abɔnten ɛsɛ wɔwu no, yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ ne yɛba a, me deɛ mewɔ no, mede atoa so. Atiefoɔ, this is ur boy kefrɛ GH, Mary Rockstar girl no wawu, ɔfii Kwame Eugene nkyɛn no ɔkɔɔ sikani bi nkyɛn ne no kɔyɛɛ adwuma, na papa no ɔtua Mary ankasa, ɔtua no yie. Ana papa no sɛ ɔyɛ ɔyɛ scammer ɔgye sikaduro wakɔgye sikaduro ana ɔne gɛ no yɛ adwuma sika no a papa no de to wɔn a Mary no Mary baeɛ no wafa asan afa papa no de aka ho papa no sika na ɛda hɔ no wo a wobɛdi sika no bibi a wofe wofe sika Mary fa sika no na odwane fi fie wɔ papa no fie wɔ ana ɔkɔeɛ no one week afei mɛ mɛwerɛ fi ase honhom wahom ho ara oo oh, ɔdawa na wɔn tam wɔn rahyɛ de ne kɔ hospital wɔn de ne du hospital hɔ na pɔ mɛwerɛ awu so fantastic. abusuafoɔ sɛ mo a mo ahu mo a buroni sɛdeɛ yɛ a meka no wɔsi see and believe video no ne akɔhwɛ aba no o. Kwame Eugene Rasta House Girl no wawu na ne mfoni ne nkurɔfoɔ a ɛresu IGP mese adan me kwa mepɔn adwuma ntam because mete asɛm de wia a meyɛ mo hyee me no ɛne kɔɔso a ɛreba no afei mentumi toa na ɛneɛ mebɔ wura a mɛle ne ne maame ankasa sɛsi ade sɛ mene wonim sɛ wɔne yugi hɔ ɛna mefrɛ ne maame Ɛna me se, Mary maame, IGP ni, asɛm sɛ na abɛtɔ m'anim o. Wɔse ma ɛnyɛ asɛm ketewa o, me nso koraa mekɔɔ afuom. Afuom na bɔfoɔ tii me a ɔbɛkaa saa asɛm yi de kyerɛɛ me. Enti mefrɛ Mary namba no nso a ɛnkɔ. Enti nansa na Mary wɔ bra bi hɔ nom a yɛ a wɔne no yɛ yɛ interview. Nti ma memfrɛ bra no ɛnɛ na megyina fo yi so. na me ne maame ɛɛfrɛ te maame yi frɛ ya bɛɛ te sɛ five times no ɛna ɛneɛ nyame adom yɛn nsa kan yɛn nsa kan bra na wɔn kasa koraa ne ɛhu deɛ kɔ a prɛko pɛ naa ne ɛte Mary voice ɛwɔ akyire ne te sɛ hallelujah hallelujah hallelujah a kyerɛ sɛ Mary wɔ wuu yɛ o Na saa nkwaseafoɔ yi a meka yi, sɛsi a saa nkwasea blɔgɛsfoɔ yi biaa bɛfrɛ mu yi. Hwɛ, yɛnkɔ ne yɛnkɔhwɛ video no bi mmra, yɛba a, mɛtoa so. Wɔn nso wɔawu. Wɔn ayɛ posted nyinaa de ade, age of hwan hwan ne location ne ade ade. Wohu bi? Ɛyɛ easy o, mahu. Saa. Mahu paa. Na saa adeɛ no, wɔn a wɔn adwene mu mbie yɛ no. Ɛna wɔn yɛ saa adeɛ no. Wei nkɔla na edi saa agorɔ no. Sɛ mpakyɛ deɛ meka no ate ase. Owuo wɔ he. Chama, owuo yɛn fɛ owuo ndi agorɔ. Nti sɛ wote social media na wobɔ owuo ama me a, ka ehu sɛ ebi a woa na wobɔ ama wo ho. Yɛn nyinaa yɛwɔ. Country no mu. Wɔn deɛ wɔnhwɛ deɛ ɛbɛsi. Yeah. Yɛn nyinaa yɛ yɛwɔ country no mu. Wɔn deɛ wɔnhwɛ deɛ ɛbɛsi. Video no na me ne wo mmienu nyinaa yɛakɔhwɛ aba no. So ahu? Merle na ɛte hɔnom no a wɔretwa fufuo mene no. Na ɛyɛ me sɛ video no wohwɛɛ no saa woantie asɛm bi amfiri mu. Wodi nsɛm no a akwadaa no ɔkaeɛ no, wonim sɛ wabɔ bɔe no dua. Sɛ bɔe no abusuafoɔ, wo a wonim saa bɔe yi biara, deɛ wabrɛ broadcast sɛ Mary Rockstar wawu no, wo a wonim no biara, sɛ wonim n'abusuani a, wɔn ntu mmirika, IGP ma ano bɛsie no, wɔn ntu mmirika nkɔ akwadaa no nkɔpa no kyɛw. Ewiase ni yɛsi biribi ni baabi a nka yɛda a yɛnto punum. How sɛ young guy a wasi so na wobɛbɔ no awutɔ. Saa nkwaseade a ɛrekɔ so nansa yi ɔ bloggers yi nka momfa ɔhene yere mɛsi asua ne dua yi nsua nyansa because of nkwaseakɔm a ɛde mo de mo yafunu ɛde mo baabi de mo ne mo abusuafoɔ. Enti wɔ necessary bloggers na mo yɛ. Wonya ho akɔyɛ poster wo saa bɛɛmoa yi ei ɛna wokɔyɛ azɔzɔ. Salinko wɔn nansan ne yere agya na wanya broken heart a wɔgu so a wɔresu a wɔnsu nwie yɛ. Woatumi asan akɔka sɛ wawu. Gyimi, yɛ a na moagya mo abusuafoɔ agu hɔ. Yɛ a na moagya mo maame ne mo ma, mo papa su hɔ. Yɛ a na moagya mo mpenafoɔ ne mo nnuanom asu hɔ na mobɛbobɔ nkurɔfoɔ awuto. Mɛɛle deɛ wɔasi hɔ no deɛ, so obiara de bɛkyɛ wo a, wɔmfa nkyɛ wo. Enti Ghanafoɔ, yɛn nyinaa yɛnhwɛ. Mary adura challenge de ama yɛ sɛ Ghanafoɔ yɛnhwɛ yɛ da biara meka sɛ ansa ne yɛbɛwo panin kwasia no ne yɛawo akora anyansafoɔ Mary se sɛ mpanimfoɔ no na abaamuwa yi de dii wɔn mo ɛna so wɔn anka biribiara de a ɔno Mary no ɔbɛkyerɛ sɛ ampa ɔno ne Mary rockstar na ɔne rockstar ɛna ɛtenaeɛ wɔbɛkyerɛ no yɛnhwɛ 2024 yi wɔne bɛrima no deɛ wɔbɛtwa 2024 asɛm kɛseɛ Ɛna abɛtɔ dwa no, mpanimfoɔ na ɛkaa sɛ asɛm mpɛ nnipa, nnipa na ɛpɛ asɛm. Asɛm kɛseɛ ba a, frankaa asi so. Adaa no me ma mpanimu IGP, mefaa masiesie dudua ho atu bloggers fo ɛnɛ nkwadaa a wɔaba sikani berɛ, sikani berɛ, nneɛma no a motwetwe ne ne nea modi no nti mommu hwee momfa bɔga nyɛ soan nkwaseade nko ara biribi a mobɛyɛ biara mfa kwan mu All simply because viewers a wɔpɛ anaa kakraa bi a yɛde bɛma woɔ. Eti woyɛ adeɛ no a wondwene ho. Woyɛ adeɛ no a hunu sɛ nipa no a woyɛ no wɔn wɔ abusua. Ɛnyɛ obiara na bɛtumi da biara meka sɛ Ghana ha no mmara no nyɛ adwuma. Yɛwura IGP Dwampale agya meto so masɔre mesrɛ wo This is the time a wɔsɛ wosɔre na woyɛ w'adwuma. Yɛse kɔntrata yi kwan na anka wo dan a wobɛka sɛ n'ani gyene. Ada a ebi bɛka wo no ɛna abɛhu. Nsɛm a yɛde awuto ɛtoto ɛnyɛ asɛm ketewa o. Ɛyɛ ya but ɛntoo wo a wogyina kyerɛ a wohunu ne saa just like that. But sɛ bɛto wo a ɛna wobɛhu nsunsuansoɔ a ɛde bɛba abɛto wɔ w'abusua so. Fear and panic a ɛbɛba abɛto wo saa nipa no koraa wowo so. eti yɛsrɛ sɛ yɛnhyehyɛ mmara bi wɔ kurom hanom because ɛsɛ saa deɛ no ɛyɛ ayɛ too much broni si too much everything is bad nka brokyi mama saa deɛ abaamu ayi ka yɛakye no nka ɔbɛyɛ great sani nkɔdie yi ɛna yɛkye na nka saa no nka ɛyɛ asua adeɛ Kenya ne sɛ wɔbaa hɔ bɛyɛ wrestler bi nkɔ na three days yɛda sɔre yɛ awosan ade foforɔ asan aba wahu that means sɛ onim sɛ kuro no yɛ ne dea yɛso kɔto sɛ aboa si wo nua so a ka kyerɛ ne sɛ sɔre yɛ so nka nkyerɛ ne sɛ sɔre me so firi sɛ ɔfiri ne so a ɔde ba wo so eti yɛn nyinaa yɛnka mom na baa mu a yɛnyɛ ne ho adwuma. Na wo abaamu a woyɛ saa hwɛ yie. Ebia sɛbi da biara meka sɛ wiemfoɔ mma, ahiafoɔ mma, yɛn nso na yɛdi nkwaseasɛm, yɛn nso na yɛdi aturutu asɛm, yɛn na yɛdi anyampa asɛm. Because wobɛkɔ mu a wobɛkɔ mu no na fie nyɛ kakra a wopɛ adie nti. Sɛ kakra na wopɛ adie a fa adwene ne nyansa fa to deɛ woyɛ no ho. na woanhwɛ yɛ saa adeɛ naa because of deɛ wopɛ adie no ɛde wobɛkɔ prison on your lifetime hwɛ yie mehu yɛ anka na duro ne baabi a asɛm wei ɛyɛ de paa sɛ obi bɛba abɔnten so ɔbɛka saa asɛm wei akyerɛw ba agye bi sɛ mewɔ asɛm mada ɛma wɔ biara nti ɛna meka kyerɛw sɛ hwɛ yie na si so anammɔn yie. N'adwuma a wafa ato wo ho so no, wiei deɛ, ɛyɛ hu. Hwɛ wo nkwa yie. Mede rema bloggers nyinaa sɛ yɛn nso so, yɛnhwɛ yɛn ho so yie, na yɛn make sure sɛ yɛmma sika nni deɛ ɛyɛ yɛn anim. Yɛmma ahonyadeɛ nni deɛ ɛyɛ yɛn anim, na mmom yɛbɛma adwuma no mmom ayɛ yɛn dɛ. Yɛbɛte deɛ yɛreyɛ no ase, yɛbɛdwene yɛn ho, yɛse dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Nti yɛndɔ, sɛ bloggers no nni hɔ a, yɛn yɛnni hɔ. Actors, musicians ɛni hɔ a yɛn nso yɛnni hɔ. Enti yɛn nyinaa yɛnka mmom na adwuma no a yɛreyɛ no yɛmfa akoma pan ne atiri anigyeɛ nyɛ na biribiara nyɛ pɛpɛɛpɛ na asomdwoeɛ mmra. Yɛn nso so nnyae positive eh, blogging no na yɛmfa negative mmra na ɛmmoa ɔman. Aha mmerɛ no nti. Aha na IGP mede wo bɛsie. Hwɛ numbers no fo ase hɔ nom, numbers no gu hɔ. Fa numbers no bi na wo nso fa w'adwene kyerɛ bra, makra wo. Bye bye.